ngosoka ntareretera abanto bane gento kende gionsi. Kandi simbati ekorera, kandi simbati ekorera. Ere onye omoire ngosoa are ase William Ruto, tigagende ng'ora onti omokaniri, nyoka kabisa, kama, kama. Omwaka oria omogima Ru- Simba arototebi, kwanza Simba achagete 2023, agoteba ng'a ochiire State House koreta enyagitari ya 500 million, enyagita- chagitari ng'a eyio ere mm- ise monto. Teiyo, teiyo, 500 million teiyo, era ritang'ani Simba aratechete State House. Korwa abwo bono gocha gocha buna bare na Raila gocha gocha na o- omwaka oria bwensi pi agototebi ng'a amagenderero

Bono igo, korigereria ng'a abagusii ntochaire chinchera gete. Nyamira eye igaa, chipara chiane ne juzi, nonya na eyemo teiyo nyamira ekobekwa lami. Momo agoteba, amagenderero mochikwa aya. Eeh? Iga aria Cancer Centre Kipsongo are, erio ekwaagacho. Ekwaagacho okagera chibesa chigosabwa. ne chibesa chiaruetwe kare echirogo chire stand by. Anga bono estructure eria yaerire, bono iga anga neequipment chikobekwa ime. Lakini ase eng'encho ekonyarekana ng'a ntobwati bo omonanguru, bono riria ebinto bigokorong'ora, bigokorong'ora. William Ruto agacha last time agototebi ng'a ende egetii ki'endege agochia koagacha, estadium nkoagachwere. Ochire bono naende nabio agototebia, egetii ki'endege nkoagachwa kere, estadium nkoagachwere. Naende naki agochia gocha naende atwerese, ebioka bioka bioka bioka bioka bioka, nabioka tochi koereswa. Mwamoa goteba namagenderero mochikue, abanto bakorokwa three billion inwe omoroo. Nabatebi igaa rinde ng'a simbarati ekero abwate omokutano, abanto baria baria bakogenda oo baikaranse omokutano oria chitent bakwanire bakobora. Nabo bakorwa oo, naende bagenda babwate simbarati ne chigari kogenda ase echiro riria wardress naende bakwana. Mwaka gane echeche, noro iga abwo. Abwo bakominyoka mpaka betanie chiland cruiser. ng'a baike goikania chigari chiria, ekiagera chimbarati chigagotenena gokwana, bakura, bateba tutam, barusia chishati bateba nere pi oko omonto ore nse, chimbarati oyo naye. Aye gwakarure ekero okogwatore omokutano, kwagenda kiambu kwatwara oyonde ororo, abanto bakoganyete, kwagenda bosongo capital kwatwara oyonde, chimbarati ekero aria gotangaswa mwarenge bosongo, nonye narenge, aria achiete egari ase akorokwa ng'a.

eh, mpaka ase ase embaracha gotenena, bakwane bakore naende bang'ee, bakwane bakore naende bang'ee. Baria bakonya godandia chigari badandie, abana ba abanto bakominyoka iga, omonto akoegwa mia tano ominyoka oyi korwarire naende ochia korwariwa nyomba eh. Imagine, ndete montebi igaa. Onye simbara aye tiri titwamaete bori. Gaki otake maene pi, tuya toborane inki ekebe na simbara aye. Otari simbara aye, simbara aye amatanga naro arenge iga aria, omange kere mange aserete gose nise gose ng'ina, abwatete osoro agakaruta nse rrrrr, mpaka ekero kure riria osoro na ejimu amenyete. Agatebia Ruto ng'a totagete tosabe okwabera, oyo nere simbara ache twamaete gokwanera omogusii, lakini oyo siku hizi tiratobora na ekemanyererio, nkayi obobe bore. Oyo tari simbarati, this is not a normal simbarati. Eeh! Eeh! Aya, aya bono, ngenkerete iga, ngotera social media, manye konyora omongwana oyomo gakorera.

It is not the way tobete komenya buna abagusii. Itobete goikera ase onye egari yamatiangi ekorwa eyase imbe erukurume nechiumerane itogokwanania high five kera omonto akore campaign simple lakini tari ng'a nechisegi iga tokorwanana ase oyo na oyo ng'a bono na inche ntware obwoba ng'a ngoika bosongo nkorora onde gaki ntobwenerete kogenda to that level honestly speaking buna abagusii ntobwenerete kogenda to that extent. Omonto oturire siku hizi osoro, osoro koruga ase chiba election bakonamatia ng'a ibakireti kiri, nacha gotogia Ruto amasikani ase matiang'i ng'a omongwana oo nere obwate ki? Egeround, egeround. Eki naki etakere, na inche Alfred Nyakundi tindamanya ogakora amo monto, chiguni chirochio ching'wete nchiroo onye okwanwa chire lakini tindaraba korwa ni monto, tindaraba korama monto. Amasikani aywo tiga abao, tiga abao. Ekero okonyora omongwana akorobogera oche korama matiang'i, gaki eki na abwo mbuya, Junet Mohammed ng'a oche korama matiang'i. Naende akorama matiang'i motwe ya simba, simba aratio etari simba aratio rito tomaete orwete Nairobi Dagoretti agacha boigo gusii, tari ere oywo, tari ere oywo. Simba aratii. Konya bosongo, onde taumia, onde takwa, tiga siasa ekorwe engiya. Second, tiamba omogano omoke igaa, 2023 I think, eh 2023, omongo are oyomo bodaboda abwate epigipigi lakini abete si- tishati ya simbarati, kare bosongo engaki ase eng'encho yankoroche nyinge sana gose ore nabete vindicated. Ekanyarekana ng'a abangwana abwo.

Simbarati nachete mpaka amatanga, akanyora rimwana na ebiketi inki bibere, na omosubati omoke. Kijana oyio aserete na omoko orenge ore korigereria efamiri yaye, tari banto bainyarete. Amatanga ya Simbarati nachete oo, naroche ebirero biarenga oo. Egento ekio tokagekwana online, tari buya kiagokorekana, inche bika nagekwanete. togacastigate togaseri kabisa nge ebase gokorekana gusii. Oroche ase chimbaare oroche oroche ebirero ebi bionsi pi, na abanto koba oyomo obo ogo initiate any form of war gusii yaya. Ere bono abanto koreta obotoereru, onde takwa igoro ya siasa, onde taumia igoro ya siasa, onde tachega igoro ya siasa, twake siasa yaito ya obotoereru gusii. Totwanchane, tosikane. Tokonyane. Simple. Nimbwate omosani one bono iga ogosupport William Ruto korwa twenty thirteen. Twaenge nere esukuru, twenty twelve, kare tindagakakura, tindaikera ngoakakura by that time, omongwana oywo anchete William Ruto, inche nanchete Uhuru Kenyatta. Ekero babwatana, tokaba amo tokagenderera gosukuma siasa. Egaika twenty seventeen, nare ng'anyete chikura ritang'ani, nkamanya koba ase Raila Amolo Odinga, ere agatigara na Ruto na Uhuru oye. Intwe bono riria togotera na ODM, Omosani oyio one bado mpaka bono iga noyotora obosani. In fact imwamineti bobe pi. Ekero achire gosii mwana nka akorara. Aiche Nakuru mwana akorara. Ng'ende Nairobi mwaye nkorara. Tingoenda ng'a nchi lodging gochia korara inche. Kimbwate abanto ng'anchete bang'anchete Nairobi. Eh? Abanto buna abwo oroche nabo tokomenya amo, obe one term gose two term, obe ase matiang'i gose ase mbarati, obe ase ruto gose matiang'i, bado intwe twensi na abakenya naende abagusii. Nabo tokomenya amo, segi nchibo, mbuya mono.